Kakare pud watye ka medde anyim ki lapeny ma megwa ma tye i nino matin bot omera Cibi City Boy. Weko bene aka abi penyo pat eni Cibi Records ni City Boy Records oh ok apwoyo yes so nongo pud pe aboko bene marac tutwal now. Yena wek amedde kong ki lapeny ma mega boti, kun nongo amito niang pien koko moni. Ingeyo pol kare dano romo loko ga weng ko aye Nyeri ko timo ngo, Nyeri obino canyo wang otti me studio ki lakiti, Nyeri bino otemo goyoni ki mutoka ento ka dong lok ka mito dako ne dok oo iye ento ka kenya aye dako obi donyo i it dano loyo yeah ci Patte en ni lokke ti nining ka ni kong in igony bota? Angeyo ni pe ocanyo wang otta, pe otemo gona ki mutoka dok ada ber. Mono mono mar amiyo calo labol awaco pol kare pol kare dano it gi mako calo en lok ka dako ni dok loyo jami ma nongo otime calo en kit atemo kwano gi li eni. Ineno bayan mon dini gi peke. But ka ca mo ma pud wutye wun ikweri ni nongo pire tek boti winyo wa i because ineno me acel in itye protector pa ngat eno ni you need to defend en weko ka jami mogo ma nongo pe rwatte tye you react wek ngat eno ni pe dok obed calo ngat mo ma nongo konye peke lok moni me myero dako ni otime i some time ago but obedo i kin lok ma oweko an dong acako mako en calo dano marac i kom an. Iwinyo wae? Umm, iwinyo wae? Pien me acel yang man pe woro an, iwinyo wae? Aye personally, ma an aye I am the music engine pa yang man, yang man pe woro an. Pe angeyo pingo pe woro an, then secondly, yang man tye ka ryemo customer ma mega o, dano madwong gitye ka aa o, dano dong peke kop I studio ma meg pa an kit ma con tye kede ni. Pe angeyo dok kit anyen obio ling spirit eni kede. Because ka ineno mote, ka awacci ni young man ocako tic kere wa i mwaka alip aryo ki apar adek, nyo acako tic ki young man wa i mwaka alip aryo ki apar adek, ma nongo jo mukene onongo pol pe peke. Mwaka bungwen dong.
Aha. Now ka in dong ineno wii mamot, par wa i cawa eni dok nyen icako biyo ling, eh, attitude eno ni pi tyen lok mango? Anongo ni gwok dong tye ka neno ni an abitimo gin mo maber ki bicneca-ni i neko kit ma en bene tye ka kaming ap-pe. Nao obino i kom eno ni yang man tye lok madwong ma dong otimo bad pica ma lawuma awaco-ni abedo ka kwano jami ma yang man obedo ka timone ma otimo annoying an.

They're feeling like to come also they get the fruit of the, you know, the, my work. Now this guy want to kill my business. So I want to know lum ot acel pe cwero pe cwero ot. Ka dong wanongo ni cwero ot ci twaka ki lok wi ot wengo lur. Neno wang. Ka mere me niang ini um, gwok ka ceno en obino no mit en igakke i studio ma gwoko nyo jo mukene ryemogi okeco nyo tiyo ki leb marac i kom customers mukene. Ma acel tiyo ki leb marac. Neno ne keken kuman kadi kong neno ne keken kuman ci jo mukene luwe mukene upcoming artist mukene ma bino ki cen ma nongo me acel kong ma waci ni mito ka anen nga ma obedo city boy mito ka anen kong nga ma obedo young man is so talented I want to see to see to see to see this guy neno wa ma nongo tye ki excitement moni ma tye ma pe moni me dok me nyeko ni but me mar ni ee young man atye nene tye maber.

ci eneno ni wek kong ci atim gin moro manok kong ki woko ci abidwogo so obedo ka time obedo ka time obedo ka time dano madwong obedo ka timo gin eni ineno aya ko wawiny dong kuman an dong ma lawor lok dong otimme an acito i social media live abedo pi dakika pyera adi pyera adek ma ka in ibedo ka watching video eno bene obitero dakika pyera adek ka dong gwok ci dong bedo with some second ma nongo pien ni Turning off camera nga gi ni it can cost that second but aloko pi dakika pyera di pyera dek now lok ma dong obedo tye lawor ma an apyero ma en dong turn up pa en young man obedo pe ka cokke wek wanen kita watweye ki lok kene abiryeme nyo pe abiryeme ki miye warning nyo pe ki bi miye warning obedo pe ca nongo dong ni en dong Pien, ma lubbe ki ngo ma en oloko ki lago cim ma tye ka mobilizing kacokke ni, en ni wek omiyo cwiny ki an ni twak ada acit to live i media, pien me acel kong bed I have a lot of challenge kany ma young man en aye kelo ira, young man gamo deal pa dano mogo ki biyale ki cudan ki nga pe angeyo how much and when kiculo wenu pingo kiculo cen en oyere pedi wer me ngo pe angeyo. Ea Daino Britain kingeyo ni city boy yag man tiyo ki city boy kibino wa i city boy a wan obino wan oa an kilwonyo ne wakono anga wa a kikawa kabedo ma kite ni wan oculo cene i bot yang me wero wer ma megwa me now wer en dong kom cene wan pe wa nongo and yang man bene dong pe gamo wa cim ma megwa ineno wa en now inongo ni because ya ada an aye agoyo wer pa yang man myero anen yo mupake kadi ngo agam lapeny eno ni

Ki posting dong cal. Ok, wa en en en eno ni ki posting cal wa wan ki young man. Cal ka young man keto ki malo madit. An cal dong ki jungo ki piny matitidi. Ineno wa. Ne ki ki jungo ki piny matitidi. Tye an ba ti kede ki evident ni be tye. Ma ki nge dong ki posting en that same photo uh, ki posting dong ki dwon. pa jo mo ma gubedo ka lok ki yang man conversation ma megi dano weng gi ngeyo pe dok aromo explaining in immediately after ten minutes ci apenyo wiya wa ni onongo dong gin ni ki mako con kadi ki mako en within that time sort of time ma dakika pyera adek ma an abedo ka lok iye pien by the time ma an atye online yang man bene tye live online. neno wai. En bene onongo tye ka loko lok ma. En tye ka loko ngo? En tye ka watching ngo ma wan an atye ka lokone calo kom can kit ma atye ka lokone ni. Tye ka winyo ki neno ne. See, within that short period of time, of time ma nongo ni wakete ni onongo dako pi dakika pyera ngwen. Pien an aloko pi dakika pyera adek-ki, another ten minutes dong pause me ngo? Me gin can dong ki bolo woko. Neno wai, dwon can me lok eni ni. Ma an pe aromo explaining-nge pien an ape aloko. Ni giwayo ni kono ngo kono ok in fa ka pwoyo bel lubanga pien I Uganda kadi kineko kadi ineko dano ki maki ma ineko dano kilwongi ni suspect wang ma dong koto aye deciding ki tweyi ka iwaco ni ngat oneko dano ento ka pud kimaki amaka kiwaci ni suspect guma ber kiwayo ni dano aryo coo dano aryo mon ma gucito ka neko dano adi dano abic awinyo ki ilok pa lolok waco ni ngat acel namba acel en obedo en young man ce gitamo ni kit ma en nying yang man tye namba acel-li, kikwongo kong dong ki lok ki yang man. Ma angeyo ni gwok dano angwen mudong-ngi bene kibimedo ka miyogi ripot. Ingeyo gin ma nongo ocwero cwinya loyo? Out of dano angwen mugucito oneko dano abic-ci, an aye kitiyo ki calla. Ma bene, pe kilwongo nying dano ma gucito ka nek eo-ni, but gin ma ocwero cwinya kitiyo ki cal pa an aye. Ineno-wa-i? Kikwanyo dano angwen, angwen ni kwanyo an kena, dano adek mukene gwok nongo calgi pe onyo wa yam pe gumako calgi ka mo keken kiketo tiyo ki an keken ma weng pe balo. Mayeme me dog yo kidi romo, mayeme ma lim lutino weng ringo cito kunnu ka canyo ne, meno weng ayweyo wiya adwoke toka. An pe amito ero ali, an dano madit. Dok bene Baibul bene waco ki timo ka gin ma cingi acamo otimo pe wek cingi acuc onge. Ka gin itimo ki ngat mo pe dok olok en odok lok. So does that mean ingeyo sometimes cwer cwiny weko i expressing jami mukene ma myero onongo pe iwace. Ineno wa-e? Weko ca mukene iromo waco wa woko ni an dako na pe buto keda. Ineno? But onongo pire pe tek me ngeyone ni ki dano ki woko ni dano-ni buto kedi nyo wun wubuto nyo pe wubuto. Ineno wa-e? But ca mukene dong oka mo ma dong you say it out wek dano gu niang lok ada ingeyo an amaro loko lok ada and an aje ngeyo lok ada bene pien lok ada peya rii ento hot late bot jo ma gitamo ni ada dok lok ada dano ma gi following nok pul neno wa dano ma gi following lok ada ni eni aye lok ada nyo lok ngati oloko lok ada ok ineno kong aye jo mukene cito igang lega ka ocito igang lega jal lega ni tin dong obedo mitwa an dong jal loyo oyomo iya wa ineno ka ipenyo ni Ngo ma oyomo iyee ki kwano wang Baibul mene ki pwonyo lok ngo? Lapwony wa lapwony ni oyomo iye dong tin ti oloyo weng ento pe be ngeyo wa ngo cawa mukene because of the crowd in the church en aye oyomo iye ineno wa e so an dano ma adit iwinyo wa e adit imwaka adit iwer adit igimo keken ki latin en ma an aloko eni sorry. me lwongo nyinge frequently but eh, because the the issue is between me and him neno wa eh, sorry me lwongo nyinge doesn't mean ni an atye ki some intention nyo atye ki gin mo but nongo kit pa dano dano dano bedo piny ne dano bedo piny ineno dano Ber. Uh, now, uh, me dolo tere, pien watye ka donyo dong i agikkine uh, me lapeny ma megwa. Uh, iwaco ni gin mumiyo in dong Ocwero cwinyi peko de ikato i social media ni obedo lagam ma nyer ogamo bot lago cim mugoyo cim bote. Lagam eno ogame ningo?
An pe awatte dok an pe aginone mo keken. Ma pe ineno ni tye lok mo ma wan waromo bedo wani kwedgi piny onyo wani kwede piny weki calo en itimo atte nining lok eoni? Pien me acel an pe angattene mo keken dok an pe aginone mo keken. Kit ma kumeno, wan wangeyo ni bene ni wan pe wagino ma keken wan i ngat mo, but wanongo ni watiyo kacel. Ineno wee, ti jo okene a wa ki Tororo, a wa ki tung kunu kene ka Bale kong i nga kene, but since now you guys you met together, you know itye ki giya ni ma aloka kit tim me atima. Ci lok obedo me kumano. Ma an komi cani, lok ama awinyo aloko me ajiki-ni, aloko lok ma oa ki i cwiny pa an. Pien gin ma an atye ka lokone pe kiwaco awaca ni myero iloki. Ka iwinyo lok pa jo ma ki lok ma kong itye ka wot bene i social media ni gin aye ajwaka ma gigo cim ki yang man-ni. Tye ngat mukene ma kong kong kong o commanding en dek dek eeh ka yaka en dok cako lubo ngo man ma ngat moni ocano waco ni. Awaco gin mua ki i cwinya, apeki ki cwiny mo marac ki yang man. Awaco ni an akeco nyo awoo bedo i cwinya pi only twelve hours ka dong dwong loyo ma nongo ocako odiko me oo otyeno. Neno caa apar aryo nyo caa apar tum caa apar romo otyeno kum can dong ma aa loko ni ok kadi ka bed pe wa bed ki tic ki young man I still love young man I still need I still want to see young man like is progressing because I already put him somewhere where by I am very sure ni pe obi pe obi losing direction me wot ma meg pa en ka ma an akete en iye ni with the a lot of thought ma abedo ka miyo ki en ni i will proceed his life until the end of the day ma lubanga bilwongo ki en nyo bilwongo ki an pien wan weng ka ringo dano weng obi a wa i kany we go for another life neno wa en neno wa en so mano en nongo atye nen eh, ok ber now um, mono dong uh, bicwalowa yucung i agikkine kita wacu uh, atye ka mito penyo ini gwok ka ce nian nieno mo pien ingeyo Macalo dano, caa mukene ibedo ki tam aryo. Ka caa moni gin mo pud otimme atima, itam wai ko wek kong nongo mogo nongo bene pe otamo maber i kare ma en okwero rwatte kidini. In itamo ni ka nino mo ogwoko nyo dong en otamo maber ma dong orwatte ki in ma dong wutamo ni dong lok eni dong onyel doge o maleng dong. In iromo mato pwod kwede? Abimato pwod kwede me bedo calo dano adana. Laki dubu wa ni different color one blood weda kono da ter en calo ngo wan weng pud watye ki remo adiya acel kono an aniang aloyo en nyo en niang loyo an nyo en oloc loyo an nyo an alony aloyo en onyo kono atini niang aloyo en still we still have one blood ineno wa en but the only things ma myero a clearing very clear ma ineno wa en Bible wa ni confess by yourself tuc ki dogi in kikomi aye iwaco ni ajoli calo lalana ki Rwotta. Winy wa en i ka ma abiwaco ma pe abidok iye cen ni an dong pe abimedde ki tic ki yang man calo lawer ma mega onyo calo an producer ma meg pa en. Ber tutwal man City Boy oryema en otito lok ma mege man nongo jami ma cwero cwinye ciyo nge lacen bene wan wabinongo kare. Cwa loko ki yang man. Pwoyo wun kacel acel pi winyo wa nicaki acaki pako o wa i agiki ne. Amyero apwo producer ma mega i nino ma tye ni Ladit Peterson, Ivan, man kit ma wunge kede. In ma peya i subscribing, timbe i subscribing pien videos madwong ata tye ka bino kun nongo wa kelo jami ma paco.